די וועלט פארציילט אז איינע פון די פריערדיגע צדיקים האבן געמאכט א שאלת חלום, ער האט געוואלט וויסן ווער גייט זיין זיין שכן אויבן אין הימל, מען האט אים געוויזן דארטן נישט ווייט אין א קליינע דערפעלע געפינט זיך א פאסטוכער וואס ער גייט זיין זיין שכן דארטן אויבן אין הימל. דער צדיק האט עס נישט געקענט גלייבן, ער איז אהינגעגאנגען דארטן, ער האט געוואלט זען ווער איז דאס, עפעס א ל' ו' צדיק, באהאלטענערהייט, ער האט אים נאכגעקוקט דארטן א גאנצן טאג און ער זעט גארנישט, נישט קיין דאווענען, נישט קיין לערנען, נישט קיין תפילין, נאר איין זאך האט ער באמערקט, יעדע פאר מינוט גיבט ער זיך א שטעל אויף, לאזט איבער די טראמפייטער און הייבט אן צו שרייען מיט די גאנצע כח, טמא! טמא! טמא! ער זעצט זיך אוועק און פאשעט ווייטער די שעפעלעך, עטליכע מינוט שפעטער. עוד חו! טמא! טמא! טמא! אזוי גייט דורך א גאנצן טאג, דער צדיק גייט צו צום און זאגט אים, רבי לעבן, זיי מיך מסביר וואס דא גייט פאר, וואס טוסטו דא מיט דעם שרייען טמא! טמא! דער פאסטוכער פארציילט אים, דארפסט פארשטיין, איך בין אויפגעוואקסן אין א שטוב אן קיין געהעריגע טאטע און מאמע, איך קען נישט גארנישט פון קיין אידישקייט, איך קען נישט קיין אלף בית. איין זאך געדענק איך, עפעס א לשון קודש ווארט וואס איך האב אמאל געהערט, די ווארט טמא. יעדע מאל איך פיל א הסקרבות צום אייבערשטן, יעדע מאל איך וויל ארויסברענגען מיין ליבשאפט, מיין אהבה צום אייבערשטן, נעם איך זיך טאנצן און שפרינגען מיט דער לשון קודש ווארט וואס איך ווייס, טמא, טמא. דער צדיק זאגט אים, פשש, אזא געוואלדיגע זאך, א מורא'דיגע זכות וואס דו האסט, איך וויל דיר אבער נאר מעורר זיין, אז אנשטאט זאגן טמא, וואלט געווען סאך שענער ווען דו זאגסט די ווארט טהור, ס'איז נישט קיין גרויסע חילוק אין די ווערטער, טהור, טמא, טמא נישט אזא שיינע ווארט, טהור איז סאך א שיינערע ווארט. פון היינט און ווייטער. הייב אן צו טאנצן, טהור, טהור! דער צדיק גייט אוועק און ער פארשטייט שוין די גרויסע זכות וואס דער פאסטוכער האט צו זיין זיין שכן אין אויבן אין גן עדן. עטליכע טעג שפעטער האט מען מגלה געווען פאר דעם צדיק אז ער האט פארלוירן זיין חלק אין עולם הבא. ער דארף צוריק גיין צו דעם פאסטוכער. שנעל גייט ער צוריק צו אים, און יענער איז שטיל. ער פרעגט אים, וואס איז געשען? זאגט ער, איך האב פארגעסן די ווארט דו האסט מיר אויסגעלערנט צו זאגן. איך האב פארגעסן. טאמער האב איך געוואוסט האסטו מיר געזאגט אז עס איז נישט קיין גוטע ווארט, אבער איך האב פארגעסן די אנדערע ווארט. זאג איך נישט גארנישט? זאגט ער אים, ניין ניין ניין, דו זיי ווייטער ממשיך, דו שריי ווייטער טמא, די נחת רוח וואס די אייבערשטער האט ווען דו שרייסט טמא טמא איז מורא'דיג מורא'דיג גרויס, זיי ווייטער ממשיך. טייערע אידן, אונז גיימיר יעצט אריין אין שבת פרה, וואס די קריאה שטייט אין ספרים הקדושים, דאס אליינס איז א זכות און א סגולה צו ווערן ריין אויף טהרת הלב, טייערע אידן, ווען א פשוטע איד האט געשריגן טמא טמא, וואס פאר א נחת רוח דאס האט געברענגט אויבן אין הימל, על אחת כמה וכמה ווען ס'וועלן שטיין צענדליגע טויזנטע אידן דעם שבת און שרייען לייוו טהור ברא לי אלוקים וטהר לי ביני לי עבדך באמת, וואס פאר א נחת רוח דאס וועט האבן